Newch chi byth gredu lle dwi heno. Dwi wedi dod i Lundain i'r West End ar gyfer premier byd y ffilm Fantastic Four Rise of the Silver Surfer, sy'n serennu neb llai na Ioan Gruffudd.
Chi'n os? Ti'n off? O, sori. Meddwl am Ioan o'n i. Ie, mae Matt wedi dod gyda fi achos ni'n cael mynd i weld y ffilm, tydan? Ti'n edrych mlaen? Yndw, go on. A fi. Da ni wedi cyrraedd ardal y wasg, uh, da ni am holi'r sêr, tydan, cwestiynau. Ti'n teimlo nerfus? Yym, dipyn bach.
Dwi'n edrych mlaen i weld y ffilm hwnna 'm byd felly. Rili? Fi'n edrych mlan i weld y sêr yn enwedig Ioan t'mo'. Ma' Ioan Gruffydd a Jessica Alba newydd gyrredd. Ti 'di gweld nhw? Yym do ma' nw reit yn fan 'na ŵan, cyfeirio at fan 'na a ma'r ffans yn ga'l play ar lwyddo gynnyn nw a petha. a tynnu lluniau ohonyn nhw. Ac yn galw enwau nhw, yn dyn nhw, bob hyn a hyn? Ie, Iowen a Jessica.
Fi'n offi'r acen yma, da iawn ti. O, you're spot on there.
Iacyn da! Mae Ioan a Jessica yn nesáu. Yndi, maen nhw reit yn fan'na, ac os ae fan'na ryw

Ti'n edrych yn lyfli 'fyd. Diolch o galon. Ond dwi wedi cael help Mister Armani heno, i fod yn deg. O, real, fi'n gweld.
Felly, nôl mis Tachwedd, oedden ni'n... O'n i draw yn Vancouver, do? Oes, mi oes, a gyda ni amser braf yn dyfe, ar y, ar y set. A nawr heno, i'n mynd i gael gweld y ffilm yn ei chyfanrwydd. Ti wedi gweld y ffilm o'r blaen? Do, weles i'r ffilm di Sadwrn, a mae wedi troi mas yn gret, dwi wrth fy modd. Mae'n, mae'n ffilm dda, mae'n stori dda, mae'r effeithiau'n gret. A fi'n credu bydd pobl yn mwynhau hon mas draw. Lot o bethau i'r ffans yn y ffilm yma yn does, fel y Silver Surfer, Galactus, y Fantastica. Mm. Sut mae heina di troi allan? Wel, mae'r Silver Surfer yn gymeriad angredadwy, mae'n edrych yn superb. Mae'r Fantastica yn gret, mae'n boys own adventure i fi gael eisiau yn y ffrant a'i yrru fe yn y ffilm. A wel fi fi'n credu bod y ffilm gyfan neu wedi dod at ei gilydd yn dda iawn. Wrth gwrs ni yn Llunden, ddim yn bell iawn o Gaerdydd. Ti wedi cael cyfle neu ti am fynd adre? Dwi wedi cael cyfle i fynd gatre a a ma'r teulu wedi cael cyfle i ddod lan heno felly fi'n siŵr yy fydd 'na ddathlu mawr ar ôl y ffilm nes mlan. O, mae'n neis bod nhw 'di dod yma i dy gefnogi di. Ydyn nhw'n helpu ti ar noson fel hon? Wastod, wastod, ond fi'n gweud wrth ti, dwi'n braidd yn overwhelmed gyda'r holl beth heno. Dwi methu fy nhafod i dros y lle i gyd yn fy ngheg i, achos mae pawb wedi bod mor groesawgar, ti'n gwybod, a mae wedi dod â deigryn i llygad i tyma bach. Mae'n siŵr bod ti wedi arfer gyda'r pethau fel hyn, do? Wel, sa'n credu bod neb byth yn mynd i arfer â a, a premiers fel un. Mae'n mae beth mor flattering y pawb yn gweithio dy enw ti ag ati, ond, uh, ond uh, na, dwi'n mynd i fwynhau e nes mlaen, dwi'n credu. Os gen ti neges i wylwyr uned 5 yn sydyn? Wel, pawb, pob un ohonoch chi wylwyr uned 5, ewch i weld y ffilm yma, mae'n lot o sport a newch chi ddim bod yn siomedig. sori, ni mor brysur. So, dyn ni am fynd i weld y ffilm nawr, tydan? Yep, dyn ni wedi cael ticket.
Fi'n edrych ymlaen i ti. O, oh, dwi'n nerfus yn di fewn ond efo'r cool carpets ma, ond... Mae'n rhyfedd cerdded lan gyda sir i gyd, ni? Gwahanol, i beth ydych chi weld o'r teledu, fydda, so... Mae'n gyffroes iawn, ond Fel wedon ni, dyn ni ddim gallu siarad, sori. Diolch. Helo, diolch.